Awle spicy ka lo ber leh dawn a umm kah ka tih khan tel mai mai kha kan ka nau nen ka nalh leh dawn a mahse ka nau hi a lo lan ve duh loh avangin umm a lo lang dawn lo ni chuanin ih tûlum ka chhan pah khan sweet corn kha lehlamah khan ka kang pah a mahse sweet corn tak hi chu ka ei vak lo a lo en zel ang a hriat mai ang. ihh sweet corn khi engmah telh loh pawn engmah te khan te lah khan ka telh ta lo mahse umm hei a plain tawh pawn a ei theih tho ni chu mahse chi tlem ka pawlh a tlema a taste a lo awm ve deuh nan khan chi tlem kha ka pawlh a nuchhan cho chu a pawlh loh theih tho. ih tui kha a chawk tu atan spicy kha ka thlak a kaw hi ngaihthlak a hrawm maithei a ka tho ve chiah ata hian ka lo edit nghal a nih chu mai mai chuan chu a zan a nizan han ka edit peih nghal lo. Avang khan zingah thawh vela ka lo edit a ni. Mahse ka thawh hun chu ka sawi kher lo vang. Mi ten an tia sana buna an tih khan ti ve ka tum a, engmah kha ka lo bun reng reng si lo vang ken ka banah khan. bam vek chuanin a tui kha ka lo ti tam deuh a tlem a tui awm ka duh deuh vang han tikhian ka paih then a tlem azawng kha chuanin a tui khi duh chuan a tel loh thei tho tikhan sawi tawh ni kha kan han chawp pah vel a nih chu mau youtube ah hian video hi ka lo dah khat lutuk a dah vak tur hi ka hre lova content siam tur hi chuvang chuan ania chuan tikhian rk.

Video dang vel pawh ka lo sawi tawh thin tho a kan in bul hi kawng kan in hi kan in kan in hi kawng bul a nih vang hian motor leh thawm nun loh hi a awm reng a chuvang chuan engti kah mah zan laia pawh ti ila a reh dawn lo vangin thawm lo tam lutuk hi chu tlem khan a maw se thiam dania. Nau khan ei ve dawn tih ka ti tih kha ka theih nghilh a chuanin a sauce kha ka telh zo vek a mahse a ei ve ngam tho chuan hei khan ice kan han ti tha leh ta hmarcha khi--

Ni loh inzet loh a ka vei ho te ka hriat loh te kha a lo en zel ula en zel kha pawimawh nia view kha pawimawh lutuk a lo like ula lo share ula a lo comment ula chuanin ihh keimah mai chuanin video te hi hei sem theng lo va ti dawn a lah ka thiam tawh mahse hei chhungte support na tel lo chuanin ka ti thei lo ta ni chu chhun chuan anu leh apa te leh ihh ani te chuanin-- Ka unaute hian min support em em a, ka hlim a na hi a ni ve a, khitiang tih ve khi vang a, ka lawm em em a ni. A tui ziak khi ka hmel atang hian thi ex kha chu ka pansan tawh, a tui theuh vang mahse thi ex kha chu hei ka ngam lo, ka pawm hi tha vak vak si lo, tha lut. tawk a tawp ah pawh chuan a kha vek chu x hi a tawk chiah a that dan hi ti nge niang a tui a nge zinah han ka at hmel a rak thlak chuanin tunlai chu thei vanlai te ni se tling ta rei awm ang lai a ni bawk sia e-- Chumi ni vang chuanin chhunah khanin chhunte ka titlaia khanin tintereh kha ka lo ei khang rang a, a kha chim tan ni chu thlum hmel tawk khan a lo thlum lo va, hei a thlum hmel tawp khawite khan a ban vek mahse a lo thlum reng reng lo thurlut tawk kha a chim vek. Aww video han lak lak lal tak mai chuan in chuti chuan ka rain kha thim a inverter nen light che thut thut hah thlak thin tawp. Chutia keimah a hlawhte ka la neih ve si lo tak avang chuanin hihi camera te hi duh ang tak khanin hei umm a lo perfect thei lo na chu awmna te hi mawn chuvang chuan lo en hrang hrang maw tikhan a pa khi mi lo ti buai che. A pa vek ani kha a pa vek. Khita mukbang leh ringawt chu aw lo tih khian noodle phei chu tlem te chauh kha a awm tawh kha ei lo deuh thaw tawh kha a nia sawi tlai thei hlawm bawk sia mahse pathian zara ka pawmin thin mah a awm lo a na lo a a chhan chu kei zawh velah khian thak kha chu ka ti tho mahse thak ka ti over lo. Ka pawm nat ka hlo vang khan tui kha tam lutuk ka kha ka ila motor ri hi tam deuh a thawm peng chhinga tam deuh a min lo hre thiam rawh. Umm ar ke hi ka duh ve a hah ti tawp ang hei ih-- Ten ten zawng te in ang lo mahse ei ar ke hi hriat chian ang hi chu ka ei duh tho ni chu hriat hriamm dek ta ve pakhat che ka min hran ih ti nge niang hriat chian tih ah khan hei ano te min siam a thianghlim tha tih hriat ang kha chu ka ei ka ei duh lutuk. Mahse tia hriat ngai mai loh ang kha chu ka ei vak duh chuang lo a, mahse hriat chak na chu ka ei hriat chang lo a, chuanin a hnuaia khian ka uite pahnih Tia leh Pimpimi khan an lo awm a, a ruh khi ka thlak thla zel mai ni chu mam a rimchang tawp uii ka hmel chu. raphlak tuna a ke kai tak hi chu hei a chan vek a a nu in chuan takin a a row a row tih ila hel ni lo in maw hei a pum ang tawp khan takin a lo ei ka tum ang chhan chu ka duh em a ka hriat chawng lo mahse tui teh zawng te hi an ang lo va tui in lo ti loh anih pawh khan ka dem chawng lo che u.

noodles khi ka ei ṭan tirh khanin a la khuh vut bawk sia sa bawk sia thak bawk sia se hei tui bawk sia thak bawk sia tih ang vel kha a ni a ke hi ka sawi tak ang khan a kan sa ania chuan noodles ah khian ka dah a a lo sa ve ta nih chuan tui lutuk si ang kha. tuna ka hmel ka reaction kha chu hmu lo hetia han record ve dawn hian sawi tur hi ka hre nghai bawk si lova mahse. Lo en tho rawh. Aaa sawi tur ka hre lo thei lutuk a, tikhian kei chung hian a lehlam lehlam ah khian ka uite pahnih an lo chang char char a, a ruk khi mam pe thla char char char tawp a nih chu. Chuti chuan ka sawi ang khian hmarcha khi ei zawh kher kha ka tum lo a, a spicy thak bawk nen hmarcha ei belh bawk nen a ngaihnawm lo, thak lutuk ka nih chu ṭuap thlak.

Aw sawitak a nghang ka chhung te kha chuan ka pung kha an khan ring vek ta ni chu mahse pathian zawrah tui ken teuh vang khan a na lo ta ni chu mi lo en vek avangin ka lo hme bai.